Awî bû Amerîka. Pekî ji vir şûnda têkilî û minasebeta Amerîka û Tirkiyeyê çi bibe? Bi taybetî jî di meseleya Sûriyeyê de mesajên Erdogan net bû, zelal bû, eşkere eşkere got, Bê Tirkiye nabe, bê Tirkiye meseleya Sûriyeyê hel nabe, çareser nabe, wiha jî got. Reîsê Cumhûr Erdogan di meseleya FETÖ'yê de jî dîsa careke din îfade kir. Pekî ji vir şûnda Têkiliya her du aliyan wê çawa dewam bike? Dawiya hefteyê jî kongre heke, kongreya AK Partiyê. Tevî di teşkîlatên AK Partiyê de bi taybetî heyecaneke, kelecaneke ye çimkî Reîsê Cumhur Erdogan vedigera partiya xwe temaşewan nêja. Em ê vana bipirsin, mêvanêk me yê hêja heke, parlementerê berê ê AK Partiyê birêz Doçent Doktor Mafûz Guler. Rûmxêrat. Nava xêrê da bî xwedê xêrê xwe. Ji Amerîkayê ji ziyareta Amerîkayê dest pê bikin. Ziyaret ziyareteke tarîxî bû heqeten. Cara ewil her du lîder hatin cem hev. Tevî gelek problem hebûn. Di du meseleyan de problem. Yek di meseleya FETÖ'yê de a dinê jî meseleya Sûriyeyê. Yani ew silahê ku Amerîka dide PYD'ê, YPG'ê eva her du jî mesele bû, problem bû di navera me de. Li gor qenaata we çi bû? Yanî daxwazên Tirkiyeyê, talebên Tirkiyeyê Erdogan li ber kamereyan jî got, îfade kir, daxwazên Tirkiyeyê hebûn, Amerîka qebûl kir, nekir? Evî ziyareta Serok Komar Erdogan hevdîtina dîrokê tarîhî yek görüşmekî çêbû ji dil Amerîka berê tê bîra we wexta behsa îngilîz, siyaseta îngilîz dikirin digotin îngilîz du rû ye. Qenaata min de Amerîka ne du rû ye ne sê rû ye. Donzdeh rû ye. Çima? Yanî li ser sozê xwe nasekine? Li ser sozê xwe nasikine. Di Orta Doğuyê de temamê welata kirî tevlihev. Wexta tê bîra we wexta DAIŞ derket ku DAIŞ, şerê me û DAIŞ sê çar sal dewam dike. Mana wî çi ye? Mana wî ew ha ye ku ege bi bahaneyê DAIŞê ewî sebeb bike li Sûriyeyê bixe, Tirkiye mecbûr bike li Iraqê bixe, temamê evan welata tevlihe bike. Ji ber wî ku Amerîka siyaseta wî siyasetekî pir Girîn e pir net nîne. Serokkomar Erdogan çiqa net jê xwest di görüşmê de bîst û du deqe dewam kir görüşma wan. Bîst û du deqa de ez emîn im ku ji bo YPG en sixintî derdê Tirkiyeyê, sixintiya Tirkiyeyê YPG bû Serokomar zî mutleqa basa wî kir. Xwe di. Ê wisa dixuye ku Amerîka qebûl nekiriye teklîfa AK Partî yanî biborin teklîfa Tirkîyeyê yanî Tirkîye çi dibêje werin em bi hev re hereket bikin li Sûrîyê yanî bi YPG'yê re na em dewlet em dewletek in. Teklîfê Tirkîyeyê pir net bû Reqa hebû em bi hev re biçin operasyonê bikin, xilas bikin ji destê DAIŞ'ê derxin Reqayê û bi hev re hereket bikin. Lê wisa dixuye ku Amerîka yanî wê bi YPG'ê re hereket bike, haziriyek û wiha jî heye ji xwe ew qas çek û sîlah. Wisa em dixuye yanî samîmî nîne. Amerîka serokwezîrê, serok, serokê Amerîkayê Siyaseta Amerîkayê temamê serokê berê zî eynî bûn, eveya zî eynî ye. Net nînin. Ji bo yê Tirkiyeyê samîmî nînin. Serok Komar pir net jê re got ji bo yê YPG'ê, ji bo yê Reqayê, ji bo yê yardima alîkariya xelkê xwe. Feqet Amerîka wisa dixuye ku net qise nekiriye. Tê bîra we behsa Qoreyê dike. Qoreviya çend sal e? Pênc, şeş sal. Besa besa besa tarîxê dike. Besa tarîxê dike. Ew yardimê ku Amerîka daye Tirkiyeyê. Çi eleqa Tirkiyeyê û anha û eleqa me û evî derdê me û Qoreyê heye? Yan di Qoreyê de wê çayê çûn e xêr û guneh stûyê wan siyasetmedarê wê çayê ne. Ji ber ku wî samîmî nîne. Duwazdeh siyaset carkî da dike. Alikî da binê desta da belkî yardimê DAIŞ'ê dike. Alikî da yardimê evan örgûtê li wê dinê dike. Alikî da ji Tirkiyeyê re qismen yardim dike. Feqet samîmî nîne. Peki yanî di meseleya FETÖ'yê de jî eynî tişt yanî tiştekî nabêje Amerîka. Yanî Obama jî wisa kir. Trump jî wiha dike. Yanî nabêje ya belê tamam qebûl ez ê li gor hiqûqê, li gor qanûna li meseleyê binêrim, ez ê ya îade bikim ya jî na ez nikarim îade bikim. Yanî ne dibêje ez ê îade bikim, ne dibêje ez ê îade nekim. Nakim. Samîmî nîne. Yanî siyaseta Amerîkayê kî were bibe serok ferq nake. Ji bo yê dewleta wan. Ji bo menfaatê wan çawa be ewha li ser diskinin di siyaseta xwe ya dervayê de. Yanî serokwezîr rê me serokkomar Erdogan ji bo feto çiqa îsrar kiriye ewî net tişkî negotî. Yanî di xebara de me wiha lê nihêrî, ji ber wî ku meriv lê dinihêre siyaseta wan siyasetekî ne baş e, ne durust e, keennehu di NATOyê de em hevalê hev in, di NATOyê de dewleta me û Tirkiye û şirîkê hev in, bi hev re Ew xwe eskerî tetbîqat çêdikin, ew xwe bi hev re micadele dikin. Feqet hem di mesela FETÖ'yê de ne samîmî ne, hem di mesela YPG'yê de, mesela Rakka'yê de bi me re samîmî ne. Peki, yanî sualeke muhîm, yanî ji vir şindewê çi bibe? Yanî Amerîka wisa dixuye ku daxwazên Tirkiyeyê qebûl nekiriye yanî. Ne di meseleya FETÖ'yê de ne meseleya YPG-PYD'yê de. Ev ev her du jî wê çawa tesîreke bide ser minasebeta Tirkiye û Amerîkayê? Yanî zirareke çawa wê bide me û Amerîkayê? Ez awha texmîn dikim dostaniya Tirkiyeyê û Amerîkayê ew ê dewam bike, berdewam bike. Lakîn Gava din jî me got, Amerîka siyaseta wî ne baş e. Tirkiye esasında bi xelqê xwe re, bi gelê xwe re, xwe bi xwe re bes e. Gereka di îç siyaseta wî de, di diç siyaseta xwe de bi gelê xwe re amade bibe, bi gelê xwe re yardim bike, bi gelê xwe re dewam bike. Meriv nizane ji vir wê de tir çawa Çi tê pêşiya dewleta? Erdogan dibêje yanî di meseleyê Sûriyê de wê mecbûr bimînin wê werin ber deriyê me. Yanî çinkî ev mesele bê Tirkiyê nabe. Yanî meseleya Sûriyê bê Tirkiyê nayê helkirin, çareserkirin. Amerîka jî wê were li deriyê Tirkiyê bixe û welatên din jî wê werin wiha dibêje. Yanî piştê piştê ku hevdû dîtin Erdogan wiha jî got yanî. Serokkomar Erdogan di dawa xwe de heqlî ye. Wexta heqlî be israrcî dibe. Ez wî rind nas dikim. Di dawa xwe de heta paşiyê ew ê israrcî be. Xwedê li hev bîne Tirkiyeyê ewî siqintiya hinî zêde derbas bike. Ji ber wî ku Tirkiye ji vir wêdatir Bi gelê xwe re, bi xelkê xwe re, bi însanê xwe re daha pir yardim bike, amadar bibe. Ji bo ji ber wî ku ji vir wêdatir siyaseta dervayê çawa dibe, heta îro çawa bûye ji vir wêdatirî ew ê wisa be. Elê Tirkiye wê wê tehdîdek were, em bêjin talûkeyek were, teror were wê. Emniyeta xwe bigire, tedbîrê xwe bigire. Ji xwe digire ana. Ji xwe jî digire, hudûda xwe, em bêjin sinorê xwe, emniyeta xwe wê çêke bêguman. Di sinore de dewamlî tahkîm çêdike, dewamlî hazir hazir e, tedbîra xwe girtiye, ew ê ji wir wêdatir zî bigire. Belê. YPG, PYD, yanî Amerîka, niyeta Amerîkayê çi ye? Heqeten li wê derê dixwaze dewletek ji bo PYD'ê çêke Çunkî tiştên wisa jî tên xeberdanê yanî niyeta Rûsyayê tiştek dinê ye, Amerîka tiştek dinê dike, Îran tiştek dinê dike, rejîma Esed bi xwe li wê derê dixwaze dewleteke ji xwe re çêke. Çimkî perçe perçe bûye. Him em bêjin ew qas rêxistinên terorî DAIŞ'î tiştek dinê dike. Yanî ji bo me çi ye? Çimkî cînarê me ye Sûriye. E, wisa dixwî ku Sûriye wê perçe jî bibe. Yani perçe bûye lê gelo ew cihên, ew deverên, ew axên, e, ew bölgeyên ku di destê YPG'ê de, di destê DAIŞ'ê de, di destê rejîma Esed de, di destê kontrola Îranê de her kes wê ji xwe re derkeve wê tiştek îlan bike. E, Sûriye belê mîna gotina te ye. Sûriye ji vir wê datir peramperçe bûye. Belê. Amerîka çek û silahê pir giran yardim kir YPG'ê. Wisa dixuye ku li wê dewletekî piçûk bide çêkirinê. Xelkê li wê gelê Sûriyeyê bûne pênc perçe, şeş perçe. Gava dinê te zî got hinkî örgûtê binê emrê Îranê de ne, hinkî binê emrê Rûsyayê de ne, binê emrê Amerîkayê de ne. Sûriye. Îdî ji vir wêdatir mîna berê nabe yek perçe. Muheqeq ew ê çend perçe be. Ama ji wan perça çi derdikeve? Dewletê piçûk tên çêkirinê dikevin binê emrê van dewletê ku gava dinê me baz kir. Ji bo wê Tirkiye mecbûr e tedbîra xwe bibîne. Siyaseta xwe zî ji bo wî çêk e. Belê. Peki bi îzna we min haberê xwe bidin. Herêma Kurdistana Iraqê nûnerê TRT, nûçegiyanê TRT Yilmaz Arslan li pêşberî me ye. Yilmaz roj baş sibat te bi xêr be. Bêguman li wê derê jî gelek hadîse û hewadîsên muhîm hene. Hem meseleya referandûmê tê niqaşkirin, hem çavê Herêma Kurdistanê li Tirkiyeyê ye. Çawa behsa ziyareta Erdogan kir medyaya Herêma Kurdistanê yek ev yanî çi dibêjin derheqê vê serdan û ziyaretê de hem siyasetmedarên wê derê hem jî medya wekî din hadîseyên nû çine, meseleyên wê derê çine bi taybetî hem meseleya Mûsulê, Şengal, referandûm û hadîseyên ku tên niqaşkirin em gotinê bidin te. Roj baş Peyami baş Mehmet Baqi silav û rêz Tevî serdana Serokomarê Recep Tayyip Erdogan ji bo Amerîkayê çiqas ji bo Tirkiyeyê girîng be ji bo Rojhilata Navîn jî di heman girîngiyê de ye. Ji ber ku bi taybetî rêxistina têkoşîna li hember rêxistina DAIŞ'ê, têkoşîna li hember rêxistina YPG, PKK yan jî PYD'ê Li ser van têkoşînan çi hewce ye? Li Rojhilata Navîn bi taybetî li ser sînorên Tirkiyeyê ew bigerinanê diqewime. Rola Tirkiyeyê bi taybetî di çi astê de ye? Em vana ev çend roj e bi taybetî em li serê disekinin. Bandora herî zêde jî em bawer in li herêmê Hem li ser navê Tirkiyeyê hem jî li ser navê ENKS yanê Kurdên Sûriyeyê gelekî tê pêkanîn. Kurdên Sûriyeyê gelekî zehmetî dikişînin bi taybetî encûmenên endamên ENKSê li Rojhilata Navîn bi taybetî li Sûriyeyê gelekî zehmetî dikişînin gelek gert wan tên xwarin ji aliyê YPG'ê ve. Mêvanekî me heye li ser vê mijarê em ê pê re biaxivin mêvanê me Îmad Berxo rêz endamê ENKSê hûn bi xêr hatin ser çavan hat.

Xwest dike bigê Amerîka û çend mesaja bigihîne ji wan re û raya Amerîka tê de nas bikin. Yek jê meselen şerê di dijî tîrorê, dijî DAIŞ'ê di mintîqê de xwestin raya Amerîka divêya di nas bikin û a di dua jî ew danîna çekên giran ji bo YPG'ê hêzên eskerî ê PYD'ê,

Dixwaze ge wî kesê han teslîmî Tirkiya bike ji be li cem Amerîka. Li gorî we bi taybetî serdana Erdogan tevê sê mijar weke ku we jî behs kir li ser hate axaftin. Li gorî we ev cara ewil e ku bi Trump re Erdogan ev dîtinekî pêk tîne û bi awayekî gelekî Xweş hate ezmandin ji aliyê Trump ve. Weke hûn jî dizanin di nemeke kurt berê de Seroka Almanyayê Angela Merkel jî hat ezmandin lê Trump destê xwe neda destê wî jî. Hûn ezmandina Trump çawa dibînin? Hûn çawa dibînin Serokomarê Tirkiyeyê çawa hat ezmandin? Em dibînin yanî Amerîka bi bi rengekî giring li Tirkiye dinere wekî helîfekî stratejî jê re di mintîqê de. Xesatan yanî gelek qaîdeyê Tirkî li Tirkiye ne û bi hacetî Tirkiye ne û weke Tirkî jî bi hacetî Amerîka ye. Fe divê tiştekî muşterek hevbeş çê bide orta wan de. Yanî xesatan di vê dema ana de ew şerê li dijî DAIŞ dibe, dijî tîrorê di mintîqê dibe. Di Amerîka bi hacetî Tirkiyeyê gide destekî bide wan û alîkar be di vê şerê dijî tîrorê de. Li aliyê din Amerîka weke hûn jî dizanin gelek alîkarî dike ji bo şerên naxweyî yên li Rojhilata Navîn. Di şerê Iraqê de jî hate li vê derê xebatê xwe meşand yan jî li hember da îşê jîna xebateke organîze dike. Ev xebatên Amerîkayê li Li bi taybetî li Sûriyê û Iraqê û herêma Kurdê hûn çawa dibînin? Taban em em giş dizanin ino Amerîka ê ne ji bo navê kesekî tê li mentiqê ê vî şerî dikê vê xebatê dikê. Helbet Amerîka mesleha xwe di dayî pêş li ber her tiştî tê mesleha wê di mentiqê de yê dereceyê yekê. Wekê ji du hezar sê de li Iraqê bû.

Laliye din e Amerîka dixwaze alîkariya YPG'yê dike. Hûn jî ji YPG'yê gelekî zehmetiyê dikişînin. Yanê ev demeke dirêj e endamên HNKS'ê tên girtin, di girtîgehên wan de dimînin yan jî ew ofîsên we ji aliyê wan ve hatine girtin yan jî hatine şewitandin, gef li we hatine xwarin di serî de serokê HNKS'ê rêz Îbrahîm Bro jê re gef xwarine û gotine divê tu cardin nekevî aliyê Sûriyê û Amerîka alîkariya YPG'yê dike weke çekên giran. Hûn viya çawa dibînin? Yanî tiştekî asayî ye?

Serkişiya PYD'ê li mentiqê dikin, wan çek dikin, wan xurt dikin, dijî yanî proja kî netewî Encûmena Niştimanî yê Kurdî serkişiya wê dike di Kurdistana Sûriye de. Em dibînin rojane serkirdeyê Encûmena Niştimanî Kurdî tên girtin, zindan dibin, nefê dibin ji dervî welatê wan.

Lano îro ro heger PYD bi vî rengî vê zilmê û vê zorê dike li miletê menî kurd li wê dike ve çilo giçekê giran dibe bi dest keve em dibînin tiştekî matirsîdar e bi rastî û em ditirsin yanî bi pêşerojê de tedakî mezin li miletê kurd bibe ji mentiqê xwe ana derdikeve ve çilo hêzên PYD xurttir bibe û çekê giran bêtir bi destê keve bi rastî em jê metirsîdar in. PYD yan jî YPG yan jî PKK ev rêxistinên terorî Faaliyetên xwe li hem aliyê Kurdan yên Sûriyê hem jî li aliyê herêma Kurdî bi taybetî xebatên xwe dimeşînin. Lê we jî behs kir ku çekên giran niha dê bistînin. Ji îro pê ve yanî çi tirsên we heye, çi qîsawetên ku we heye bi taybetî ji bo ev herêma ku ew çekên giran piştî ku YPG bistîne Ew ê çi bike yanî? Ji aliyê din ê ji ene kesê nikare siyaseta xwe bimeşîne gelo ew ketine dewrê. Yanî em çawa em metrcîdar in ji vê çê? Yanî gelek mesaj hene ke pkk û hêzê wê nîl mentiqê ke didin xuyakirin. Meselen yek jê li Şingalê pkk dibêje em dernakevin, li Kerkûkê ala xwe hildane, li Rojava Bi şaxê winî ê li Rojava yanî tiştekî te'dak mezin miletê menî Kurd li wê dekê dike. Em dibînin ev muesesa pkk û şaxê winî li Rojava û li Rojhilat û li Başûr tiştekî yanî em jê bitirsin bi rastî dijî proja netewî a cenabê Serok dixwaze ber serxwebûnê di here ber referandomê here ji aliyê dide yanî em dizanin ew eleqa pkk û PYDê û Bi nîzama Sûrî re yanî ev çekê gilistîn in bi rastî yanî ew şerê gilmin bi cê bû pişt re radestî rejîmê bû mentiqe û ana jî li Efrînê jî teslîmê Rûsya bûyî teslîmê rejîmê bûyî û ew ji wan re rê vedikin gibên mentiqê kurdî gibên Qamişlo gibên Hesekê û hîna jî gelek bargehê rejîmê li navenda Qamişlo li navenda Hesekê heye bi rastî em ji vê Ji vê hizbê, ji vê munezematê ê PKK'ê di mintîqeyê de em bitirsin. Em dizanin girêdana wan bi rejîma Sûrî re heye, bi rejîma Îranî re heye. Dixwazin yanî proja netewî Kurdî, proja dewleta Kurdî di mintîqeyê de nebin bi serî yanî. Yanî hûn dibêjin PYD, YPG li Şengalê bi xwe bi cîh kiriye û dibêje ez dernakevim. Tirsa we ya herî mezin ew e ku li aliyê Reqayê jî, Li aliyê Sûriyeyê jî pê JAT ez ji vir dernakevim. Ne wisa me xelet fêm nekir. Belê. Yanî li vê dikê li başûr yanî israr dikin nû destpêkê çûn Esad alîkariya pêşmerga kirin li mentiqê û piştre mentiqa rizgar bû li Şingalê meselen gotin wela ev jî heqekî me ye em jî kurd in em ê li vê dikê bin û ji Şingalê derneketin. Yanî nayê nahatin bîra wan ku wexta pêşmerge çûn Kobanê ku piştî Kobanê rizgar bû gotin xwe hafîz û vegeriyan û ê mentiqê lê man. Em ji ber vî tiştî em bitirsin û em dibêjin ev irtîbata PYD bi rejîma Sûrî û Îranî re awa metirsîdar e ser proja Kurdî di mentiqê de, ser gelê Kurd de li vê mentiqê li Kurdistana Başûr û Rojava de em bitirsin. Bi wexta me nema ez lêborîne dixwazim lê pirseke min e taybet pir girîng e ez dixwazim wî jî bipirsim. Rêxistineke terorî ji aliyê rêxistineke terorî ya din ve divê bê muqayesekirin yan na? Yanê DAIŞ bi YPG'ê re, YPG bi DAIŞ'ê re ev model û ev mantix bi çawayî dinirxînin. Bi rastî em dibînin tiştê PYD û PKK li mentiqê dikin yanî ne gelkî dûrî tiştê ku DAIŞ li mentiqê dike yanî wexta PYD ku van tişta bi serê miletê xwe nî Kurd dike bi rastî tiştin ne kêmî terorê ye ne kêmî DAIŞ e di mentiqê de û bes bi rengekî Kurdî tê nas kirin û em em jî dinirxînin wekî çawan DAIŞ di mentiqê de PYD û PKK di mentiqê de Vî dorî dilîze. Gelek sipas zor zor sipas malê ava. Serçava. Dema şevanê nêja mêvanê me Îmad Berxo bi endamê NKS'ê û di der barê serdana Serokkomar Recep Tayyip Erdogan a ji bo Amerîkayê û xeynî vê jî çekên giran a ji bo YPG'ê PYD'ê bi me re nirxand em gelekî sipas dikin carekê din em dîsa gotinê di navend. Nilmaz Aslan gelek spas ji bo te jî ji bo mêvanê te îmat ber xwe endamê NKS'ê li Hewlêrê beşdarê programa me bû temaşevan Nêcepekî li stûdyoyê jî mêvanek mê hêjayek e Parlamenterê berê doçent Doktor Birêz Mahfûz Guler di beşa ewil de yanî ewilî em li ser ziyareta Reîsê Cumhur Erdogan em sekinîn me sohbetê kir vê carê jî sibêna du sibena sê sibe yanî roja yekşemê bîst û yekê Gulanê kongre ye kongreya Akpartiyê. Belê. Reîsê Cumhur Erdogan wê bibe namzet ji bo serokatiyê, bibe serokê partiyê yanî. Hûn li vê meseleyê çawa dinêrin, qenaeta we çi ye? Heyecaneke ye di teş, bi taybetî di teşkîlatên AK Partiyê de? Bîst û yekê Gulanê Xwedê li hev bîne di dönem a Tirkiyeyê de dönemekî nû ew ê çêbe. heyemekî nû çêbibe. Bîst û wexta panzdeh sal berê me Ak Partî çêkir. Ji wê roya heta îro Ak Partî di Tirkiyeyê de pir xizmet kirî. Feqet meriv gere bizanibe Serokkomar Erdogan evî partiya hane, partiya wî ye. Yanî heta îro çiqa anket hatine çêkirinê rê Erdogan, Serokkomar Erdogan hêşta bi partiyê de bûye. Ji bo yê wî ku xwînekî teze ê were partiyê. Teşkîlatê me malesef di hinkî teşkîlatê me temam na. Pir westiyan e. Pir êdî ji xizmet nakin. Ez awha texmîn dikim ku ewan teşkîlata ew ê degiş bike. Bîst û yekê Gulanê ji bo yê Tirkiyeyê tarîxî toplantiyek e. Peki CHP, îtirazên CHP'ye ye tevî. Sîstem êdî hêdî hêdî wê rûnê sîstema Reîsî Cumhuriyê, sîstema. bû ku jê re dibêjin. Tevî di sala du hezar û nozdan de ev sîstem dest pê dike. Yanî hikûmet wê dewam bike heta wê çaxê. Yanî serokwezîr heta wê çaxê wê dewam bike. Lê tu problemeke ne nemabû ku Erdogan bibe serokê partiyê. Îtirazên CHP'ê çi bû? CHP digo yanî dibêje hê jî dibêje. Yanî hin tu dibî serokkomar, tu dibî reîsî cumhur him jî tu dibî Serokê partiyeke. Belê. Tu ji partiyekî. Yani tu nikarî bê alî bimînî. Ev yek na nabe, nayê qebûlkirin. Yani Birayê Mihemed, se îtirazên CHP'yê wan e. CHP tarîxa xwe nizane. Biralo tarîxa xwe binhêre, wexta Mustafa Kemal Atatürk, wexta Îsmet Îsmet Ünal. Ünalî, ewana hem partî Başkanî bûn. başkanî bûn, hem serokê partî bûn, hem serokê dewletê bûn. Rast. Ji bo wî ku CHP beredayî qise dike. Wexta Xwedê li hev bîne evî pergala nû ji bo Tirkiyeyê ez aha bawer dikim ege pir xêrlî be. Ez wisa texmîn dikim wisa bawer. Yani fayideyên wê çê bibin. Fayideyên wê pir çê bibin. Heta îro duserî bû Tirkiyeyê. Me pir siqintî kişand. Dema berê zî ez hatim wê çayê zî me got. Wexta hikûmat xelqê hikûmat danî ser îş, cumhurbaşkanê başka partî bû û zîhniyeta wî ferqlî bû. Başbakan zîhniyeta wî farqlî bû. Heta îro Tirkiye ji vî pir kişand. Berê zî tewa gotin yek anayasa Ahmet Necdet Sezer avêt, avêt krîz derket, mîlet perîşan bû wan roya de. Berê wî dewra rehmetlî Turgut Ozal dîsa pir siqintî bûn. Wexta em di bürokrasiyê de bûn, genel midûr bûm ez, çil û yek roj qerarnama min derneket, îmza nekir Suleyman Demirel. Paşê dû çil û yek roja qerarnama min îmza kir ji bo genel midûr yardimcîtiya SSK'ê. Ji bo genel midûrtiya min Heta çû heta bîst û heştê Sibatê ew îmza nekir. Cara tişkî wisa çêbûye? Di dinyayê de tişkî wisa tune. Wexta xelqê te anî ser îqtîdarê gele serokê dewletê zî yardimcî be. Feqet ji wê royê heta îro me dî ku evî dubarî li ser Tirkiyeyê pir zirar dîbûye. Ji vir wêdatir Xwedê li hev bîne. Îdî pergala nû, evî sîstema teze, xizmetekî ew ê pir suratlî be, ew ê daha Ji bo milet, bi taybet taybî em tarîxa xwe jî dizanin, yan ev qas darbe û îxtîla û cûnta û nizanim çi çê bûne. Ji ber çi, yanî di vê sîstemê de mesela gava ku darbe çê bû, Silêman Demîrel tê bîra we, baş tê bîra we jî, Şapkê xwe hilda û çû. Çû. Yanî Ku ez şeş tiştekî nekir. şeş şeş car çûm heft car hatim. Bi bilê. Cara cara tişkî wisa di dinyayê de Bilê. heye. Yanî ev sîstem AK Partî çima xwest ev qas bîne? Çimkî talûkeyekê wa heye. Yanî dar be. Di panzdeh Temmûzê de jî me dît FETÖ çi kir. Yanî carekê bi destê FETÖ'yê dibe, carek bi destê eskera dibe, Eskera carek dibe. bi destê e, tiştek dinê dibe lê zîhniyetek heye. Zîhniyeta darbecîye heye.

Xizmeta xelkê pir serî be, pir çê be. Îca di partiyê de zî heyecanekî nû. Heyecanekî hene wisa di partiyê de. Yanî pekî her kes behsa vê yekê jî dike. Yanî piştî ku Erdogan bibe serok li merkezê jî yanî merkeza AK Partiyê jî di hikûmetê de jî dîsa teşkîlatên AK Partiyê yanî yên Îzmîrê, Stenbolê em bêjin li aliyê me jî wê değişimek, guhertineke wê çêbibe, wê revizyoneke wê çêbibe. Beklentikî heye di xelkê de, di gelê me de. Ev teşkîlatê me yê ku naxebitin, ew yê ku westiyan e. Mutleqa serokwezîr, serokbaşkanê me ew değişim çêke. Ez wisa bawer dikim. Teşkîlatê me mîna berê heyejan tê de tun in. Ew ê heyecanekî nû Kelecanekî nû lazim e ji partiyê re. Yek jî du saz şûnda dîsa seçim heye, hilbijartin heye. Yanî ekîba xwe gera hazir bike. Hilbijartin hem di ê belediyeyê heye hem ê mîletvekîltiyê heye. Ji ber wî ku ji vir wêdatir bîst û yekê Gulanê di donema Aqpartiyê de, di tarîxa Aqpartiyê de, tarîxa Tirkiyeyê de Ew ê pir değişim çêbe. Belê. Bêguman tevî AK Partî hazirîya xwe temam kiriye di kongreyê de em bêjin. Tevî piştî referandumê CHP jî kongre çê bibe çê nebe Kiliçdaroglu derdikeve tiştek dinê dibêje, Denîz Baykal tiştek dinê dibêje, Muharrem Înce û Umut Oran em bêjin. Yanî piştî referandumê CHP tevî serkeftinek bi dest xist bi rastî di referandûmê de ji sedî çil û heşt ray wergirt em bêjin aliyê na yên ku gotin na tevî CHP organîze kir em bêjin CHP jê bû HDP'ye bû. CHP bi vê yekê serbilind bû yanî got binêrin ez xebitîm û min qezenç kir yanî temam du puankê me lê. Di referandûmê de evî Mehmet beg evî çil û heşt Nêya CHP'ê ye. Nêya CHP'ê ye. Rast e. Kesînlikle eleqa CHP'ê tune. Teşkîlatê me rind nexebitîn, xelqê me rind belkî serwext nebûn ji bo vî evî sîstem çi ye. Belkî partîliyê me, belkî hevalê me nikaribûn rind ji xelqê re açıqlame çêkir.

Carkî carkî xelqê jê re beddua ye. Ez bawer dikim car îdî chp li Tirkiyeyê serê xwe bilind nake, nayê ser îqtîdar. Yanî. Xelq başiqe tişt dixwaze, chp di rêya wî başiqe ye. Yanî heta îro çiqa hatiye ser îqtîdarê ji xizmetekî ji xelqê re, ji gelê xelqê re, gelê me re nekiriye. Evan belediyê wan evan Çankaya beledisi li gavat li Derehanê ye yanî do pêr ez çûm Mamaqê ez çûm Keçiörenê pir ferqlik ye yanî belediyeyê Ak Partiyê belediyeyê me Tayyip Erdogan nîşan dide li ser disikine ez çend car şahid im di otobusê de gazî belediyeya başkanî dike dibê evî reya hanê çima wisa xirab bûye evî xaniyê hanê çima li vira maye Ev ya çend donem e di belediya Çankayê destê CHP'ê de ye. Örnek olarak, misalekî ye dibêjim. Xizmetekî baş nekiriye. Feqet ev ê belediyê ku destê AK Partiyê de ne. Ev ê mamaqê, ew ê keçiörenê wexta meriv diçe lê dinhêre, parkê wan, xizmetê wan, avayiya wan pir baş e. Ji ber wî ku chp carkî xwedê jê re li hev naniye, gelê me zî jê re beduwa kiriye, ji vir wê datir êdî nayê ser îş. Peki doçent doktor Mahfuz Güler mala we ava ji bo hatina we. Înşala ser xêrê be bîst û yekê Gulanê. Donim noxtasi ye bîst û yekê Gulanê hem ji bo yê partiya me xwedê li hev bîne rojekî pir muhîm e. Hem jî ji bo welatê me, ji bo Tirkiya me bîst û yek Gulanê înşallah her tişt pir bi xweş dibe. Înşallah. Peki em ê xatirjemê